Allahu ekber. Azan çekilende namaza gaşyn çagyrjak bolanda evvelin aýdylýan zat Allah ulukandyr hemme zatdan. Hudaý ulukandyr adynda we syfatynda we zatynda diýdigi. Gowy düşüneýliň azanyň manasyna. Allah Taala adynda we zatynda uludyr we bir ynsan we bir mahluk Hudaýyň gudratyndan we Hudaýyň gabzesinden we Hudaýyň gahryndan gaçyp gitmekden Hudaý ulurakdyr diýdigi. Turandan diniň azametini gözle. Turandan namaz wagt boldy, namaz wagt boldy diýenok. Äwwel adamlara Allaň azamatyny galbyna guýýar. Häzir namazyň gürrüň gelenok azanyň içinde. Azançy äwwel nämäni aýdýar? Allah Tagalaň azamatyny, Allah Tagalaň ululygyny aýdýar. Hemmesi iki-iki, äwwelini dört aýtdyrmaly edipdir. Näme diýip, häzir indi başlap otyda. Bazarynda meşgul bolup duranma. Iýip-içip duranma, ýatan adamma, ukyň içinde ba. Äwvelkisi ba adamlara eşitdirýä. Ikilenji gezek aýtýa, Allahu Ekber! Eý, musulman, Hudaý ola horrakdyr, ha! Goý, edip duran mamylaň-da bolsa, işiň-de bolsa. Üçülenji gezek ýene aýdýa. Wagyz aýdýa, nesihat aýdýa, haýyş çekýä. Dördülenji gezek ýene aýdýa, günähiň-de bolsa äpber diýip. Nämäň yşkynda günäh edip beren bolsaň, Alla ulurakdyr, gel Oň dergasyna diýip, dört gezek aýtmaly edipdir ony. Hudaý Tagalaň iberen perişdesi Hudaýyň buýrugy bilen dört aýtmaly edipdir. Ýatan turuzmadan çürim, hawasy pert adamy oýandyrmadan çürim, günä adama meşgul bolup duran ody söndürmeden çürim. Eý jemaat, Resulullahyň bir aýdan sözi bar. Iza ra'aytumul harika fekebbiru fe inne tekbire yutfi'uhu revahu ibnus sünni ve ibnu adi. Pygamberimiz aýdypdyr, eý musulman sahabalarym! Her wagt bir ýeri ot alan bolsa, şony söndürip ýukaňyz, Allahu ekber! Allahu ekber! diýip söndüriň, şu Allahu ekber diýýäniňiz size söndürmege kömekleşer diýipdir. Şol Allahu ekberiň beraberine ot özi kiçelip söner diýipdir. Resulullah'yň sözü şu. Kän tecrübe etipdirler. Ot düşende bir ýana, şony söndürip dokaly Allahu ekber, Allahu ekber diýen oduň özi sönüp sönüp barýar. Şu ody söndürýän bolsa, nefs oduny, şehwet oduny, dünýäň gyzgynyna bulaşyp barýan adamyň oduny, şol Allahu ekber, eger imany bar adam bolsa, gowy gulak asy hökmän söndürmelidir. Fe inne tekbire yutfihu Tekbir ot söndürer diýipdir. Allahu ekber diýmek ody söndürer diýipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gör muňa owadanlygyny. Dört aýdmaly edipdir. Ýaňky gürrüňlerden üçin. Dört aýdandan soňra indi aýa namaz diýdimi? Ýok. Eşhedü en la ilahe illallah Men ant içýän bir Allaň tek Rabdygyna diýip. Ant içýän, şahadat berýän, Hudaýdan başga Rab ýok diýip. Ämen aýt diýipdi. Allah Taala imandan aýtdy. Awwelin usuly din. Dört-bäş keleme içinde hemme lap bada iki gezek tekrar etdi. Ondan soňra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Nübüvvet gürrüňi Peygamberlik gürrüňi Men şehadet berýän ki Muhammed Resulullah Allah'ın iberen adamsy Ol bir jaduger däl Ol bir porhan däl, ol bir akyldan çaşan däl, ol bir şahyr däl, ol bir malyň yzynda, puluň yzynda, mansap-derejäň yzynda gezip ýören adam däl, ol Alladan bir täýidiň eteginde, Allatagaladan wahýyň eteginde bir iberilen Resulalladygyna men and içýän diýip gygyrmakdyr. Iman Allahdan aýtdy. Nübüwwet pygamberlikden aýtdy. Allaň azamatyndan aýtdy. Indi ýagşy iman jaýlaşdymy, indi näme diýýä? Haýýa alas salah. Gel Allah Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmaga. Gel şol Muhammet pygamberiň getiren ybadatyna ki Hudaýyň azamatyna ýykylmaly diýip aýtdy. Allaň beraberine Muhammet pygamberiň de getireni gel namaza gaşyň. Namaz, Allaň azamatynyň beraberine ýykylmak. Namaz, adat däldir, ybadatdyr. Namaz, nury ilähi kalbyňa dökülmekdir. Ynsan, musulman, Allah Taala iň ýakyn wagty seždededäkidir. Haýýa alas salah, basyň yzyndan näme gelýär? Haýýa alal falah. Falah diýdigi, gönenmek diýdigi, piruzy diýdigi, hoşbahti diýdigi.

Dünýede gönenirsiň, näme diýip? Kalbyň nurdan dolar, üç-dört hepde mundan ozal geçendir. Fakat Allaň azamatynyň beraberine ýykylaýyn diýip namaza gelinýär, kalby nury imandan dolýar we kyýamatda-da jennete girersiň, gönenersiň diýip. Ahyr adamzade-i eýna halaf, çand-pendar-i topastira şeref diýýär Hazreti Möwlana. Çan pendari to pestira şeref. Ol güýmenip ýören zadyňa şerefmika diýme. Şeref Allaň azamatynyň beraberine ýykylmak. Kalbyň nury imandan dolup, kyýamatda-da gönenersiň ýaly. Çalasymrak geçeýin inşallah, aňyrsy alty-ýedi dagdan wagtym dolýar. Haýýe alas-salah aýdandan soňram gel namaza gaşyn. Ýagny Allaň azamatynyň beraberine gaşyn. Ahu mollaň aýtýan gürrüňi däl, Allaň azamatynyň beraberine gaşyn. Bir towar bisowadyň okýan zady däl, Hudaýy tanaýan adamyň edýän işi. O hem yzyndan näme diýýär? Ýene-de aýdýar, Allahu ekber, Allahu ekber. Namaza çagyrdy. Gönenmege çagyrdy. Indi näme diýýär? Ýene Allahu ekber, Allahu ekber. Okuýarsyň, okuýmarsyň Alla uludyr diýýär. Özüňden çürim okuýarsyň diýýär. Okymanyň bilen Hudaýyň azamatyna zerer berip bilmersiň, okuýanyň bilen Hudaýyň yzzatyny galdyrdyňmyka diýmez. Fakat özüňden çürim etdiň diýýär. Fakat özüňden çirim etdiň diýip. Namaza çagyrandan soňram-da näme diýýär? Iki gezek gaýtadan Allahu Ekber, Allahu Ekber. Okuýaýyn, okuýmaýyn, ýok, el çek bir zat diýeniň bilen, şon ol namaza gaşyn çagyrandan soňram bir topar derrew dähreti bilen, bir topar ozal dähretli, bir topar jaýylja okuýýar, bir topar jemagat bilen okuýýar. Bir topar ýeke özi okaýýa. Bir topar aslan masgara edýä. Bir topar ähemiýet goýýa. Her gaýsy bolsun, Hudaý men uludyryn olardan diýä. Okaýan adam gönener, ýaňy aýdyp geçdi. Okaýmaýan adam-da, Hyýal etmesin, okaýmany bilen Hudaýyň ululygyna zerer berýämika diýip diýä. Allahu ekber! Okaýmanyň bilen Hudaý uly, okaýanyň bilen-de Hudaý uly. Okaýanymyz bilen Hudaýyň ululygyny birem artdyryp bilmeris, okaýmanymyz bilen-de Hudaýyň ululygyny kiçeltip bilmeris. Hiç! Hom, ahyrda-da, indi gürrüň tamam bolda? Ýok. Men kana ahyra kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Pygambarymyz aýdypdyr, Her kim şu dünýeden geçende ahyrky kepi la ilaha illallah bolsa, şol jennete girer diýipdir. Musulmanyň ahyrkykysy Lä ilahe illallahdyr diýip, onda bir gezek aýdyp tamam etýär.